Килеп җиттек Куала-Лумпурга, ике сәгать бардык. Котлап алдым әзрәк. Опять яңгыр. Куала-Лумпур ардырдыйн үзенең яңгырлары белән, честно әйткәндә. Постоянно яңгыр, яңгыр монда. Була сезон шундый, сезон дождей. Менә шундый погода. Яшен яшни. Яңгыр ява. Но Барыр үзенчә, менә минем поезд да килә бугай, соңга калдым походу поездга. Да, минем поезд бу. Бөтен җирдә стройкалар. Бу, кстати, шәһәрнең чите бу. ТСЛ вокзалы дип атала. Бу далеко на юге. Центрга әле монда күп барасы. Шура тегендә нидер мәчетнең манарасы да бар, күрә аласыз. Вот шундый вид. Барга да барга әле. Хәзер метрога төшергә кирәк. Шәһәрнең центрына барыр өчен. Килеп җиттем центрга. Как вы видите, скап карап булып килә опять. Менә дигәндә Җәмик мәсҗид. Менә бәләкәй генә күренә. Туган центрның хәзер чүп килә инде. Тулга бара-бара монда

Саталар да саталар бөтенләй уже. Дуслар, мин теге хостелдан киттем. Э, үзе нормальный, теге утыра торган җирләр, ну, спальнясы куркыныч, и кухня юк. Миңа кухня кирәк бит, ашарга пешерергә. Кем саен кафега йөри башласаң, бик кыйммәткә чыга, әкәмәт. Шуңа ерак түгел монда бер 300-400 метр яңгыр инде ишә. Капитальный җава. Чаптым үземнең элеккеге хостелга. Анда кухня да бар, бәясе дә арзанрак. Но ни инде. Искечә. Шулай яхшы анда. Хөрмәтле дуслар, мин үземнең хостелга барып урнаша алмадым, анда урын беткән икән. Мин инде яңгыр астында опять бер 600-700 метр саташып йөреп, адашып таптым менә шундый урында бер хостел. Бу, конечно, балконда, монда мотор вид, но эчтә так себе. Вот, зато балкон бар шушындай. Кухняда балкон. Ачык. Свежий һавада утыра аласың. Карап менә башняга мотор итеп җанган. Ә мин все, укырга, опять өйрәнергә. 3-4 сәгать дәрес хәзер. Кичкә карап. Ике көн булдым менә монда хостелда. Э, бик мактанырлык түгел, бик төшермәдем, честно әйткәндә. Чуть выше уровня колоповника дисәң була инде. Мин торган хостелләрнең такси бесы инде. Ну, как ни странно, туалет более-менее был. Теге утырып укый торган урын более-менее тыныч. Ә калганнары, особенно җокы урыны ужасный инде. берәр артык чиста болытлы кеше килгән булса, йөгереп качыр иде. Ну, мин инде андый ук не түгел, фантастический требования кеше. Шуңа барам бит инде. Хәзер э, монда таныш дус егетләр посоветовать иттеләр, теге Куала-Лумпурның теге ике зур башнясына менү артык кыйммәтле. 90 рингит. Ул 1800 сум чыга примерно. Минем өчен зур акча ул. Әкәмәт зур. Мин ул акчага ничә көн яши алам. Шуңа тагын әйттеләр, бар ди бер ресторандай. Шушы зур башнялар кырыенда Тоже бер 30-нчы или 35-нчы этажда бер зданиедә инде. Вот менә шунда барып, бер стакан чәй заказ итсәң дә гел рәхәтләнеп утыра аласың диделәр. Тәрәзәдән карап шул матурлыкны. Теге башняларда кебек инде 50-нче этажга менеп булмый. Но 30-нчы этаждан барып кырыйдан карарга аларны тоже интересный бер стакан чәйгә генә түләп вот шундый хәл хәзер шунда барып карыйм аллага тапшырып менә хәзер барып карыйм ошо петронус башнясының кырыйында булган зданиега чыктым метродан табып булса кереп булса төшереп карарбыз нәрсә килеп чыгыр микән Бунда якында бит инде теге башня. Кстати, менә бу башня кырында территориядә экопарк бар. Бушлый булса кереп чыгып карармын әле. Получаемый шли облом. Ресторан кичке 6-да гына ачыла икән. Кичке 6-га кадәр әле минем 5 сәгать вакытым бар. Шуңа вакыт очтырып булмый. Бик күп вакыт китәчәк. Бу нәрсәгә көтергә. Дуслар, булмады инде теге здание белән, ресторан белән бушты кереп. Хәзер барып карыйм. Куалупурның Манара дип аталган барчасына Минара Тауэр. Менә ул. Анда инде түләргә кирәк. Ну, әйттеләр, ниндидер дешевый билет, по идее, табып булырга тиеш дип инде. Барып карыйбыз, Аллага тапшырып. Алда кадәр көтеп утырып булмый, теге зданиенең ачылуын. Шәһәрне өстән бар күрергә кирәк. Мин скоро китәм моннан. Мондый машина бара. Бәләкәй генә бик пропуска итмиләр әле, әйтәләр. Тыйга чыктылар. Ох, монда бит пробка. Кстати, пожар машинасы постоянно йөри. Эскоридагы. Әнә юлны бушаттылар. Икесе ике якка чыктылар машиналар. Юл бушады. Дальше уже тыгылар бу, скорее всего. Куала-Лумпурда бөтен җирдә урман, дуслар. Яп-яшел шәһәр, чистан әйткәндә.

Тирәнрәк керә башласаң инде вараннар, еланнар, фәләнселәр бар инде. Вот. Ә менә башня. Хәзер барып җитәргә инде. Уф. Артта. Мин бит обычно йөрим бәләкәй сумка белән. Монсында тиз генә метроға утырып чыгырмын, керермен дип зур сумка белән барган идем. Хата булган. Зур сумка. Зур бу карагыз әле, субханалла. Әкәмәт. Зур сумка авыр минем. 8-9 кило. 8-9 килоны күтәреп бара партауга. 35 градус кузы бүген. Моның фундаменты да ничава. Ого, бигерек зур бу. Чыннан да әкәмәт зур бу, дуслар. Телефон моны передап айтам. Без и так тауга менәбез. Тау өстенә барабыз каядыр. Еще бу тау өстендә тагын урнашкан бит әле. Әкәмәт нәрсә. Серьезно. Нык зур бу. Аңлата алмыйм мин моның зурлыгын. Чиләк тир чыкты инде миннән. Бака менеп җиттем бу кызуда. О. Автоматтан су алмый чыгылмый, су бетте. Һаман барып җитә алмыйм әле. Хөрмәтле дуслар, килеп җиттек. Шушындый манара дигәч, даже нигә ясап куйганнар үзләре. Нәрсә ул? Михраб. Шундый подъемник. Мистерләп беттем. Кызу, артык кызу, 35 градус. Хәзер әле мощный гына иттереп болыт килә. Яңгыр да булырдыр әле. Менә шушындый урын. Яу монда. Бөлеге дә бар, юл иттерге. Искусственный газон белән. Шата торган урыннары да бар.

Хәзер 200-гә менәбез. Минем менгән бар, э, Мәккәдә әнә теге зур зданиелар бар бит. Стройка вакытында качып менеп йөргән идем аларга, ышанасызмы, юкмы? Бер зданиедән икенче зданиегә лисалар буенча йөгереп чыгып, даже видеоларым бар минем. Сейчас Масал видеоларын күрсәтәсең. Вот 250 метр. Вот алар как раз 300 метр тирәсендә иде инде. Так, менеп җиттек. Хәзер чыгабыз. Руслар, килеп җиттем.

Менә сорманы күреп булмас инде. Шушы да күрмәс тигәнне. Эх, монда мисне гына күрә. Менә шунда без суткалар җәмәгать. Җир тетрәсә, бетте баш. Җылыларга озак булачак. Как всегда, бөтен җирдә кибет. Бөтен небоскреблар аста. Күрә аласыз. Весь шәһәр небоскребларда, весь урман, бөтен җирдә. Карый аласыз, яп-яшел шәһәр.

Менә монда. Кемдер где-то площадка астында монда биек тәшеп жүрер инде. Вентиляторлар эшли аны. Биләнеп утыра. Кемнеңдер ана бассейны бар зәңгәр төстә.

Зур зур зданиеләр инде алар үзләре. Менә моннан бөтен нәрсә дә күренә, тегендә таулар күренә. Еракта. Менә монда бит инде теге башнялар. Хәзер моннан килеп карасак, яхшылап күрмәчәк. Опа, сумкамны салыйм әле, ардым күтәреп. Менә монда. Шангрила хәтер, мин шул Шангрила хәтерендә йөргәнем бит инде. Астан бик матур гостиница. Менә күрә аласыз.

Вот, монда күбесенең ну, монда бик матур бассейн җай итә торган урыны бар түбәдә. То есть кайсы гостиница, анда инде җай итә торган урыннар бар. Ә кайда банклар, анда инде, конечно, юк бернинди бер.

бик нык бөгереп үтте. Биектә торгач. Ә по факту иң биеге ул менә бу. Менә. Бу дөньяда икенче урында по высоте бу әкәмәт зур инде бу. 670 метр. Мин басып тора торган башня 330-350 метр микән? Менә бу 670. Ну, моның, конечно, 70 метры 180 метры нидер инде, әнә теге өстендә торган баганасы. Шпиль. Ну, роласы. Наша мотор торып шәһәрен өстән карап торам да. Җүри генә нигә караган идем менә монда. Менә күрәсең, бер матур бассейн. И монда карап карасаң, әллә ни кызык әйбер күреп була икән. Хәзер Кем бу? Нәрсә бу? Хавзын йөзеп йөри. Бер кайчан да белмәссең, ә сине 400 метр өстән карап утыралар. йөзеп йөргәнең. Вот шундый хәлләр, дуслар. Любой вакытта килеп, шәттереп, кемдер синең нәрсә эшләп йөргәнен өстән карарга может. Шуңа да штаннарыгызны киеп йөрегез. Монда сүтен карыйм ниндидер. Частный мәктәп. Балын сидер матышалар. Эшләп. Атны мин җиргән ратуша бит инде моның видеосын күрсәттем, фотосын күрсәттем. Менә ратуша. Һәм кырында флаг тора. Вот. Менә монда мин булган мәш бит инде. Менә монда

Карадым, җөрдем, уже 40 минут җөрим инде монда, туда-сюда. 60 рингит түләдем как-никак. Бәясе барыбер шактый минем өчен. Мин мондый булса туристический ерләргә бармыйм. Булды бетте. Туристический пунктлар миңа моннан соң Ябык. Шуңа булдыралар кадәр җөрдем, булдыралар кадәр карадым. Уже карарга ябык алмады инде. Бөтен ниләрне, мәсә аппаратларны карап чыктым. Үзем торган костыны эзләп таптым. Бик авыр, конечно, 15 минут эзләдем генә. Но в итоге эзләп таптым. Хәзер төшергә аста бар парк бар. Чиркәү колония не вакыттан калган. Мин э, монда күп җөрдем, пока әле бер чиркәүгә дә кермәм шуңа. Бер чиркәүне булса да кереп, күреп, чыгып китергә инде интересно. Нинди архитектура, нинди рәвештә икәнен интересно булыр күрергә. Так, дуслар, төштем. Э, стоит бер мәртәбә барып килергә, конечно. Но бәясе кыйммәтрәк инде. Безрәк местный паркны карап алыйк. Мәктәп балалары менә шулай киенгәннәр. Спортивный формалары. Менә чыктым. Баш зур. Әкәмәт зур бу. Күреп алабыз.

Ну и артта башня. Там это тоже вид бариган үзенчә. Бик мотор. Хәзер паркка чыгып карыйк әле. Паркны күрик, нәрсәләр бар микән анда. Таудан төшә-төшә бер чиркәү күрдем әле бәләкәй генә. Эшләмидер инде бу. Ябыкка ошаган. Агачлар арасында качып утыра аккуратно гына. Юл дәвам итә. Шулай бара-бара әкренләп кенә музей телефонного таптым әле. Кереп карыйк әле. Мөмкин инде на филетта тора. Телефон на филетович. Музейга кергән идем, монда намаз бүлмәсе бар, кереп намаз укый башлаган идем. Ишек җаңгыр ява башлады опять. Менә күрә аласыз, шушындый погода инде һәр сезон дожди. Күпме булыр бу яңгыр? Күпме көтәргә? Ярар, карыйк, нәрсәләр бар музейда. Телефоннар. Иске английский телефоннар. Шундый. Карагыз, нинди аппаратлар торган. Үз вакытында монда. Бу Англия колониясе булгач инде монда бөтен Англияннан ташаганнар. Шундый автоматлар телефонный. Ну шулай. Ә монда морзу белән эшлиләр әле. Телефон чыкканчы бит инде морзу системасы белән эшләгәннәр. Аннары телефон килеп чыккач инде Морзы на крайний случай гына калдырган. О, монда шундый матур музей. Кеше юк. Книга китапларына калдым, карадым посетительләрне. Бүген ун кеше булган. И бесплатный посещение, кстати. Беркем дә юк. Монсы ни почтальон Талиграф дигән. Воспалительный телефон аппаратлары элеккеге шатыр сөйләшкәннәр. Алло, алло, ишетәсеңме дип. Хәзер инде телефон бөтен кешедә. Просто менә модельләр. Монда российский, монда бөтенесе британский. Карагыз, кнопкалар да бар. Ленди аппаратлар бар. О, Моторолла. Мобила. Менә шундый аппаратлар бар. Без тапалар шушындый модный киемнәрен киеп, почтада утырганнар. Бу каданы килеп бәйләнеп жүргән бит инде боларга. Бик начар эшлисез, тизрәк эшләгез. Зарплатагызны кисәм, тегеләй болай дип. Мин инде музейда утырдым, утырдым да яңгыр көтеп чөт бетми. Кыйда гына бу чиркәү бинасы. Килеп карап күреп китим әле дип чыктым. Шундый интересный здание. Ачык булса кереп күреп килептермен. Бу просто чиркәү генә түгел, монда целый комплекс. Үзенең мәктәбе дә бар бугай монда. Мәтәгендә бер здание, монда бер здание.

Да, кстати, Бухари мәчете. Ул теге зур Украинада, Невоскор Украинада. Мин анда кереп тормыйм инде, андый мәчетләр монда күп. Но бу матур үзенчә. Мәсҗид Бухари дип атала. Монорельска барачакбыз. Монорельскийлар. Минем станция проблем булган, шуңа бу линия белән җибәрделәр. Моннары исеменнән сулган. Монда, кстати, водитель юк дип сөйләгәннәр иде. Ә бар икән.